Хәерле кич! НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студиядә Альбина Вәлиева. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Тарихи көн! Түбән Кама мәктәпләрендә Кырым тарихына багышланган тематик дәресләр узды. Россия һәм Кырым уртак язмыш беренче китапханәдә тарихи датага багышланган күргәзмә ачылды. Законсыз балык тоту җайланмаларын куллансаң, штраф түлә. Чишмә елгасында профилактик рейд үтте. Беренче апрельдән Россиядә социаль пенсияләр артачак. Бу үзгәрешләр кемнәргә кагыла? Җәйге сезонга әзерлек. Быел Түбән Кама урамнарын 160 мең чәчәк бизиячәк. Бүген Түбән Кама мәктәпләрендә мөһим вакыйга, Кырым тарихына багышланган тематик дәресләр узды. Унике ел элек, 2014 елның унсигезенче мартында дәүләтара килешүгә кул куелды. Аның нигезендә Кырым Республикасы һәм Севастополь Россия субъектларына керде. Укучылар, педагоглар белән бергә хәзерге Россия язмышына йогынты ясаган тарихи фактларны белүнең мөһимлеге турында фикер алыштылар.

Кырым белән Севастопольнең үткәне, Россиягә кушылуы һәм соңгы еллардагы мөһим үзгәрешләр Сыйныф сәгате ватаныбыздагы төп вакыйгага багышлана. Унике ел элек, 2014 елның унсигезенче мартында дәүләт-ара килешүгә кул куела, аның нигезендә Кырым Республикасы һәм Севастополь Россия субъектларына керә. Я сегодня на уроке узнал Бүген мин дәрестә Кырым турында бик күп яңалыклар белдем, бик кызыклы булды. Тематик дәресләр барлык мәктәпләрдә дә үтте. Сыйныф сәгатьләренең форматы төрле, фикер алышулардан алып иҗади биремнәргә кадәр. Төп максат, укучыларга материалны тирәнрәк аңларга һәм ил тарихындагы мөһим вакыйгалар белән шәхсән бәйләнешне тоярга ярдәм итү. Гөлия Нигъмәтуллина, Гөлназ Җаббарова, Булат Зиһаншин, Нтр яңалыклары. Әлеге тарихи датага багышлап беренче китапханәдә күргәзмә ачылды. Исеме дә матур яңгырый, Россия һәм Кырым уртак язмыш. Биредә китаплар һәм журналлар урын алган, аларның битләрендә рәсемнәр, архив документлар һәм фотолар аша ике төбәкнең уртак үткәнен һәм бүгенгесе чагыла. Экспозиция белән теләге булган һәркем утызынчы мартка кадәр таныша ала, китапханә Вахитов проспектындагы Җиденче йорт адресы буенча урнашкан. Законсыз балык тоту җайланмаларын куллансаң, штраф түлә. Татарстанның Биоресурслар буенча дәүләт комитеты инспекторлары Әгерҗе, Мамадыш, Актаныш, Түбән Кама һәм Спас районарындагы елгаларда рейдлар үткәргән. Аның барышында 60 браконьерлык җайланма табылган, Хокук бозучыларга карата административ беркетмә төзелгән. Белгечләр әйтүенчә, планлы эш дәвам итәчәк, алар профилактик чараларны атна саен үткәрә. Беренче апрельдән Россиядә социаль пенсияләр артачак, индексация күләме 6,8 процент тәшкил итә. Шулай итеп, айлык түләүнең күләме 16 мең ярым сумга якынлашачак. Физик мөмкинлекләре чикле балаларның пенсияләре, 24 мең 500, бала чактан беренче төркем инвалидлар өчен пенсия 25 мең 400 сумга кадәр күтәрелә. Моннан тыш, 80 яшьтән өлкәнрәк кешеләрне һәм беренче төркем инвалидларны карау өчен каралган айлык түләүләр дә артачак, ди белгечләр.

Петуния, бәрхет, гортензия, әлеге чәчәкләр быел шәһәр клумбаларын бизәячәкләр. Теплицаларда кызу чор, орлыклар шытып чыкты. Хәзер белгечләр үсентеләрне аерым савытларга күчерәләр. Бу бик вак эш, тамырларына зыян килмәсен өчен, һәрберсен саклык белән утыртырга кирәк. Эш барышын хәбәрчебез күзәтеп кайтты.
Кайсы якка карасаң да, эш кайный, туктап торырга вакытлары юк, кемдер су сибә, икенчеләре үсентеләрне күчереп утырта. Теплицада һәркемнең үз вазыйфасы. Хәзер орлыклар шытып чыккан, белгечләр үсентеләрне аерым савытларга урнаштыралар.
Берәм-берәм чәчәсең, берәм-берәм күчереп утыртасың, аннары шәһәргә алып китәбез, җәй көне нәтиҗәсен күрербез, ди агроном. Өч теплицада көн саен унбиш кеше эшли, алар температураны, дымлылыкны күзәтәләр. Быел шәһәр клумбаларына 160 меңнән артык берьеллык үлән утыртачаклар. Барлыгы уналты төр үсенте. Болар, петуния, бархатцы, гортензия. Яңа сортлар да булачак, ди белгечләр. В связи с тем, что у нас на проспекте Химиков в этом. Химиклар урамында быел проспектны ремонтлау эшләре белән бәйле рәвештә чәчәкләрне Тынычлык проспектына, Урман урамына күчерәчәкбез. Күләмнәр кимеми, ди участок җитәкчесе. Клумбаларны күп еллык үләннәр белән дә бизәячәкләр. Каллы чәчәкләрен Камык кунакханәсе янында утыртырга ниятлиләр. Хәзер ландшафт дизайнеры белән бергә эскиз эшлиләр. Чәчәкләрне ике этапта утыртачаклар. Гөлия Нигъмәтуллина, Вера Моратова, Александр Лихачев, Нтр яңалыклары.
Рамазан аеның соңгы көннәре нәрсәсе белән кыйммәтле, Кадер кичәсен ничек танырга һәм Ураза гаетен ничек каршыларга? Көн темасы тапшыруында Түбән Кама муниципаль районы имам-мөхтәсибе әлеге сорауларга җавап бирә. Исегезгә төшерәм, Рамазан ае унтугызынчы февральдә башланды һәм унтугызынчы мартта тәмамлана. Быел ураза егерме тугыз көн дәвам итте. Гает, егерменче мартта билгеләп үтеләчәк. Ул җомгага туры килә, Татарстанда ял көне булачак. Салих хәзрәт Ибраһимов бәйрәм программасы белән таныштыра.
Без сәгать җидедә Коръән укып башлыйбыз. Шуңа күрә шәһәрдәшләребезне чакырабыз инде шул сәгать җидегә дип. Әлбәттә, мәчетебездә инде урын калмаса, күп кеше урамда үз намазлыклары белән киләләр һәм җәелеп шунда көтеп утыралар. Сәгать җидедә Коръән белән башласак без, безнең җидедә утызда Ул инде гает вәгазе булачак. Гает вәгазе сөйләп, вәгазьләнеп, әлбәттә, аннан соң без гает намазын укыйбыз, иншалла. Иртәгә Рамазан аеның егерме тугызынчы көн. Бу, соңгы көн. Сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. Унтугызынчы мартта, пәнҗешәмбе, кояш биш сәгать утыз сигез минутта чыга, Сәхәр өч сәгать утыз ике минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу унҗиде сәгать кырык тугыз минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын!
Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан ае җир өстенә аяк баса. Рамазан айлары мөбәрәк булсын! Аллаһ Раббыбыз Коръән китабында әйтә, Алар, ачуларын тыеп калалар, кешеләрне гафу итәләр, Аллаһ изгелек кылучыларны ярата. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкун бердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, хәерле кичләр сезгә!